Madume bagaetsho ke wa lona basimane bogopane maitseanape nna manape a tshukudu gompijeno ke le tshwaretse setlhogo seno sa happy ntere ya otlo. Kgang e re tlileng go e tshwara fano e tlile go tlhagisa dintlha di le mmalwa ka ga modimo ona kgotsa sedimo sena se se bitswang happy. Ba le bantsi ba ntse ba leka go ka tlhalosa leina la ga Happy mme ga ba kgone go fitlhelela tota-tota gore modimo ona kgotsa sedimo sena leina la teng bokao jwa lona ke eng. Ke solofela gore ka tlhagiso le kgatiso ya ke tlile go kgona go fitlhelela bao. ba na le kgatlhego mo go utulleng diphiri tseo di letseng mo maineng a medimo e e bonwang kwa Egepeta o le wa maloba. Eno ke kgatiso ya ntlha e e malebana le medimo, ke tsaya gore le tla le tla e itumelela. A re gateleng pele mmogo bagaetsho. Maitlhomo a kgang e gompieno ke go ke go sekaseka leina la Ntere o a itsagaleng jaaka Happy ke bo ke di linguist kgotsa di historians le bona di archaeologist ya kere eh sa bobedi ke go ranola ke go neelana ka thanolo e supang gore ina la ga Happy le bonwa mo puong ya Setswana le Sesotho Mme sa boraro ke go sekaseka leina la noka ya Nile le go ranola leina le go bontsha gore le teng mo puong tsa rona go tswa kwa Lowe. Sa bone ke go utulla leina le popego ya sedimo seno sa metsi. A re gateleng pele. Dintlha ka ga Hapi. tseo re di bonang go tswa mo eh, di-linguist le di-historians kgotsa le bona di-archaeologist ba re bolelela gore hapi o ne a rapelwa egepeto ka bophara lefatsheng la egepeto ka bophara eh mme bogolo seto nna o ne a itsagale mo mahelong a a swane le Gebel el Sil Silisila Happy o ne a e ne e le modimo wa wa fertility kgotsa wa khumo o ne a humisa lehatshe okay mme ebile o humisang jaana lehatshe o ne a dirang o ne a hana ka metsi a hana ka dijo mme ebile le morwalela wa gagwe ke ona o ne o fepa lefatshe. so hape e ne e le modimo kgotsa sedimo se se le botlhokwa tota um mme o ne a itsagale jaaka morena wa ditlhapi le dinonyane e tsa matlhaka um se se se supa gore o ne a neela o ne a fana kgotsa a neela di diruiwa tsena a di a di fa Baegepeto, e, tseo di ne di fitlhelwa mo, e, mo lobopong la noka ya Nile. Mme o ne a, a bapisiwa le Osiris ka dinako tse dingwe ka ntata ya gore, um, o ne a golagane le noka ya Nile le, le go humisa. go humisa lehatshe akere ka gonne Osiris ene o ne a itsagale yaka modimo o o humisang lehatshe le ene kgotsa dijalo. Ka ga noka ya Nile ba re e ne e bitswa Hapi, Hep, Hap kgotsa Hapi mo dinakong tsele tsa maloba pele ga seo ba se bitsang dynastic periods. So pre-dynastic times ba ba akanya gore e ne le hape e ne le leina tota la la Nile mme morago baegepeto ba ne ba ba e bitsa Iteru jaanong leina le la Iteru le le bonwa mo dipuong tse dingwe ke le fitlhetse mo dipuong tse dingwe ke tse pedi ke tla di umaka Ke e fitlhetse mo puong ya Kinyarwanda le mo puong ya Maasai tseo di tsewang gore ke Hermetic languages mara ke tsaya gore tota tota se Kinyarwanda se tshwana le se Nguni thata mme se a tlhalogane thata le puo ya Maasai. Mme lefoko lena la Iteru le a bonwa mo dipuong tse dingwe mo um ko mzansi mo aforika borwa um mo dipuong tsa um e sexhosa le e sezulu mme le teng gape mo mo setswaneng um mara gompieno ga ke na go um go tsenela thata mo kgang e ke e tla nna kgatiso ya nako e e tlang mo isagong lefoko le na le kayang le kaya noka the river mme le ile la fetoga leina la modimo wa noka ya Nile. Ke ka mokgwa o ba ba akanyang ka teng, nna ga ke tseye gore go ntse jang. Mme ba re lefoko le Nile le tswa mo puong ya Segerika mme ebile e le le sentswe, ba le bitsa ba re ke Neilos. e le le tswang mo lefokong le nue leo le kayang metsi akere le le utlwala o kare ke noa akere nui e nui eh mme ga ke tseye gore ke lona lefoko le eh, kgotsa lefoko le ne eh, nile le tswa mo lefokong le eh mme le teng ga ke na go e eh, go isa kgakala kgang ena, ke tla e atlhaatlha mo nakong e e tlang. Ke na le kakanyo e e fapaneng le ka mokgwa o di-linguist bona ba tlhalosa ka teng le bona di-historians. Okay, go tswela pele, a re tlhatlhobeng mokwalo ke ona o tla re tlhagisetsang gore leina le le la ga Happy tota-tota ke eng le kaya eng. Re na le dikarolo di le thataro fano ya ntlha dilo tse ya ntlha ya bobedi le ya boraro dilo tse neng ba di bitsa ba re ke di logogram kgotsa di phonogram ka gore di ka bo tsona di na le bokao ga di ikemetse. Mme jaanong di dirisiwa gore di kopangnywa jaana gore go bopa lehoko le lengwe. Okay. Ka botsone o kgona go di hitlhela di ikemetse hela di na le bokao di le nosi. Okay. So ya ntlha ya e tumisiwa jaaka ha ke yona tumammogo. Ya bobedi ke tumanosi ke seatla ke tumaleo se itumisiwa e e mme ya boraro yona ke ke tuma mmogo e ke p jaanong ke tsentse yi o i ya ka ga i o kwadiwa jaana mo ka puo ka puo ya di-linguist eh mme ba ba tumisa lefoko le jaaka happy mare fela go bonagala o kare i ga a teng e tuma nosi e bitswang i ga e teng fana um seno se a diragala gantsi mo mafokong a le mantsi o tla fitlhela e le gore um lefoko le felela fela jaana mme ga o itse mafoko a mangwe a mabapi a le tla bonang o tla bo o tla fitlhela e le gore e o teng mo mafokong a mangwe so go na le go diragala gore ba bagologolo ba ne ba ba khutshwafatsa mafoko le teng ke tsaya gore go na le lebaka la gore goreng ba ne ba khutshwafatsa mafoko jaana se se re se na ke tsaya gore se ne se raya gore go na le ditsela di le mmalwa tse e leng gore o ka tumisa leina le ka lona kgotsa o ka le bitsa Sa bone le sa botlhano ke dikaelelo. Kaelelo ya bone e re bontsha gore lefoko lena le bua ka metsi. Kaelelo ya botlhano e re bontsha gore ke selo seo se tsholetsegileng se se kwa godimo se se botlhokwa kgotsa Modimo jaaka re bona phakwe kgotsa phakalane e. dutswe mo godimo ga serala. Okay. Um, a mangwe mafoko ke yana le yona a re a tlhatlheng. Eh, karolo ya ntlha go isa go ya boraro re setse re ya tlhatlhile le ya borataro a ke re di-logogram tseno re setse re di ya tlhatlhile um mme re tla ya ko ya bone le ya botlhano re bue ka tsona le ya bosupa yona ke kaelelo okay um ya bone ke yona e e ba e bitsang e okay so ke ka mokgwa o ba fitlhelelang lefoko le gape eh ya botlhano ya botlhano lefoko le mer Okay. Ke tla fa bokao, eh, bokao ba lona mo tsebeng e latelang. Eh, ke mer. Okay. Mme le tsamaisana le metsi. Okay. Eh, di-linguist ga ba le ranole. Ga ba ranole eh, eh, eh, eh, lefoko le. Ga ba le ra, la, ranole. Ke logogram le yone. Le na, bo, le na le bokao ba lona. Di ikemetse. Then re na le kaelelo ya borataro le ya bosupa. Ka fa mojeng go a tshwana palo ya ntlha go isa go ya bone kgotsa go ya borataro ke setse ke di atlhaatlhile di a tshwana. A re tsweleleng pele. Jaanong, Modimo o leina la gago le re le re tlhagisetsang? Okay, a re lebeng sentle. Re bona ha no ha o o tsholeditse sethenta, thenta ke raya yona tafojana e go thentiwang ka yone, ke yona thenta akere? Eh, fano fa re re tsaya gore o a hepa, akere o fana ka dikotla, o a hepa mme ebile o hana ka bontsi jwa dijo ka motlele, akere. Um, godimo ga moo go letseelekele le le josi. Jaaka re itse gore lebele la mme le a hepa, le gana ka dikotla mo baneng, mo maseeng, go a godisa. Akere? Ke ka moo Modimo, sedimo sena se ne se boa gore se botlhokwa thata mo phepong ya Baegepeta kgotsa badimo ba rona. Se sengwe gape se se re thusang go bona gore leina la. sedimo sena se se le bitswa jang. Ke gore o apere lenene ga ke re, lenene lena ke ba bitsang a thong ka Sekgowa ke re. Lenene lena ha a apere jaana tota-tota ga a ikatega sentle so. O etsang? O a hepa. Ke gore o tsamaya jaana a sa ikatega kgotsa a ipapaditse fela mo a ralla motse. Okay. Ke tsaya gore re a tlhaloganya. Okay. So ee ka jalo dilo tsena di re supetsa le go re bontsha gore leina la gagwe re tshwanetse ke gore re re le bitse jang. Re le bitsa jang? Re le bitsa jaana, ra re hepa. kgotsa happy. Hapa kgotsa happy ke go dirang? Ke go ke go ke go fana ka dikotla kgotsa ke monei wa dikotla ebile wa fepa nkere mme ebile o neelana ka motlele wa dijo ka jalo leina la sedimo sena ke happy e seng happy ke happy ke leina tota la la Setswana le Sesotho akere le le Selotsi le tse dingwe tse dintsi fela tse tse di di anameng lefatshe la Aforika. Nte re lebeng leina la ga la noka ya Nile le lone. re le atlhaatlhe sentle gore re itse go tlhaloganya gore tota le ka eng akere e le re ntse ke baakanya ga ke lekile ka makgatlho a mantsi ke eta ntse ke ke baakanya fa le ke sa tlhaloganya gore lebaka ke eng e eta e ipusetsa um Karolo ya ntlha, ya bobedi, ya boraro le ya bone re setse re re di tlhalositse, re tlhalositse ya borataro le ya bosupa mme eo e sa itsagaleng ke ena ya botlhano akere. Um le ka mo letlhakoreng le ke tla tlhalosa um re a itse gore karolo ya ntlha go fitlha go ya bone ke happy kgotsa heppa akere. Mme se se fa se se na le logogram e e na le bokao bo bo farologaneng go tla tswa fela gore go buiwa ka eng. Mo sebakeng sena re bua ka metsi gore e tsamaisana le metsi ana. akere so e bitswa happy kedi kgotsa hepa kedi re se ra goreng le eh, e, e, e fana ka morwalela akere e fana ka morwalela eh kgotsa eh ee kedi ee kedi ke yona morwalela o o o sa senyeng, o elela sentle, o iketlile mme o o nontsha le go nona dijalo. Mo letlhakoreng le ke lefoko le le le fapaaneng le le, karolo ya ntlha le ya bone di a tshwana, ya botlhano le yona Ee, bo di-linguist bo baitse dikwalo ga ba lebale lefoko le kgotsa kgokelo e nang mo lefokong e ga ba e bale ka fa bofelong. Le seno se kwa morago ga ba se bale. Okay. Nna ke tsaya gore dilo tsena tsotlhe di botlhokwa di re bolelela sengwe ka ga noka e ya Nile. Kere jaanong ke lebala yang e ya botlhano ke sh tumiso ya yone sh tumiso e nngwe ya teng ke s e nngwe ke tsha okay ke ditumiso tseo di le tharo Um, e nngwe e ka nna tlha. Okay? Go tla tswa fela gore e, lefoko leo le bopegile jang. Um, ya borataro ke kaelelo ya bosupa le yona ke kaelelo e ke tsayang gore e tshwanela ke gore e balwe eh ya borobedi ke kaelelo e re bontshang gore go buiwa ka ka lehatshe Ka dinako tse dingwe ke metsi, letshwao le le tla re supetsa lehatshe kgotsa metsi. Mme yona e balega jaana, gapisa mare. Gapisa mare e raya gore yo o o sielanang ka ka metsi a A etsang? A a dikotla. Ke mohane wa metsi a a dikotla. Okay. Ke seo e noka ya Nile e leng sona. Hepisha Mare ke leina la noka. Hepisha Mare kgotsa Hepikedi. Hepikedi ke leina la Nile. re ka ne ra e bitsa happy go siame le teng okay e ra tswelela a mang ke ya maina e a noka ya nile um re setse re bone gore leina lena ke happy mare le Happy Marefana okay e re setse re itse botlhalo botlhalo tlhaloso ya yona is rorokere yo fanang ka e metsi a otlang a fanang ka dikotla alright okay re mmona eh yena sedimo sena eh se aga se bontshiwa se tshotse dijo yaka re bone kwa tshimologong. O tshotse se thenthi go sesheshe se sesheshe lotus ena e bitswa sesheshe ka mokwalo wa di hieroglyphics ke sesheshe. Mme go di go dinonyane ke tseo ka fa tlase ka fa o di bofeletseng mo. sesheshe se di a kgega fa. Mme fano mo tlhogong ya gagwe re bona tlhapi, ke tla boela mo go yona tlhapi e mo tsebeng e latelang gore re tle re itse go e tlhalosa sentle. Mme re bona dinonyane tse dingwe ke etse gape le sesheshe. Re bona tlhapi gape mo letlhakoreng le gape e mo seraleng le jaaka fana e mo seraleng. Okay. Okay, yaanong re nte re re tlhalose eh, re tlhalose setshwantsho sena gore se tle se re thusa gore re itse go tlhaloganya. Jaanong fana re utullang, re utulla leina la sedimo se. Okay. Ke sedimo sa metsi. E, fano fa re bona di, eh, ditlhapi. Tlhapi e e bohibidu kwa mogatleng, eh, e bohidu, hibidu ka fa mpeng, e na le bohibidu fa tlhogong. E, e na le bohibidu kafa mo ba reng ke di ke di fins okay. E, le yona e a tshwana e um mme tlhapi ena e bitswa pseudocranil cranilabris multicolor okay. e tla e tla ke leina la la eh, scientific name pseudocranilabris multicolor Eh, ke tla fana ka leina la, la teng la, um, la di-hieroglyphics gore le bitswa eng mo tsebeng e latelang. Um, moriri wa gagwe ke yo o, o mohibidu kgotsa o ribi le ona akere eh seo se supa eh yona dorsal fin akere e ka kwa godimo Mme fano fa go na o apere lenene leo le akgegang akere. Seno se bontshang di pelvic fins. So dilo tse tsotlhe tse, tse di supa sengwe ka ga tlhapi e, mme di mo go wene. okay se ka eng selo se eh a re lebe leina la tlhapi eo ke eh di-logogram ke tseo um ya ntlha g e, e tumisiwa jaaka g ya bobedi ke p ya boraro le ya bone tsona ke n mme sa botlhano le sa borataro ke dikaelelo tse di sa tu tse di sa tumisiweng okay ena kaelelo ena ya palo ya borataro ke kaelelo ya palo e e bontshang bontsi Okay. Um, ka jalo e leina la tlhapi e e bitswang ka Setswana le Sesotho e bitswa gopanana. Gopanana ke eng? Nka re bueng. Eh, ka Sekgwa ba e bitsa mouth brooder fish. Gopanana. Leina le la itlhalosa lone. Ke ka mokgwa o ke kgonne go bona gore ba bua ka go buiwa ka tlhapi efeng ha o bala mo setswaneng sa go bolelela sentle pha gore go bua ka eng gopa ke go hupa kgotsa go go anya akere o bo o tshwara ka molomo akere o sa nwe wa gopa o ka nne wa gopa o nwa kgotsa o gopa fela o bo o hupa ka molomo so ka ntlha e Ke go gopa o bo o tshwara ka molomo. Nana keng? Ke bana, ditlhapi tse dinnyane tse di sa ntse di le dinnye. Nana. So tlhapi e e gopa nana. Ke yona mouth brooder fish e tshola bana ba yona ka mo ganong. Ke mofuta o o rileng wa ditlhapi. Akere? Ee, mme ka Setswana ke tlhapi. Ke ka moo e leng morena wa wa ditlhapi. Okay? Le yena e gape. So se ke sa tsang go le tlhagisetsa sona ke se, ke sephiri se segolo bagaetsho. Mme ke dira, ke se tlhagisa mo kgatisong eno ya Setswana, ga ke ne ke se tlhagisa mo kgatisong ya Sekgowa. Ka gore ke tsaya gore go botlhokwa gore rona bana ba ba seboba re re ipampetse re re je mmogo pele akere pele re ka laletsa baditšhaba a re jeng mmogo. ke le tsholele ke a le tsholela gompijeno ke re go botlhokwa gore tlhapi e o nne le yona mo tlung mo aquarium ona makgwa ba ba di tshola ditlhapi tse ba di tshola nna re re ga re tshole ditlhapi tse ga re na di-aquarium mo matlong a rona. re sa tlhaloganye gore dilo tse tota tota ke ke sedimo, sedimo seo se se tla go tlisetsang masego o tshwanela ke gore o nne le sone mo ntlong. Okay. Eh, mme mefuta ya tsona ke tse di mefuta e le mentsi eh di bitswa eh, African cichlids ke medimo ya metsi akere um mme di bonwa tota tota ko ko malawi uh mare ka gore makgwa a kere ba ba di ba di tshotse gotlhe mo lefatshe ka bophara ba di ba di rekisa fa gotlhe fa o ka ya kwa kwa go rekisiwang ditlhapi tse um o tsa aquarium teng go ithekela tlhapi ena mme ebile ba re di bonolo go di go di tlhokomela ga di na matsapa a matona thata jalo okay jaanong bagaetsho eya ke le tsholetse ke tsaya gore le utlwile ke tsaya gore le bone gore eh ga o batla go ranolela maina a medimo e Ke dikgato tse di feng tse o tshwanelang ke gore o di tseye gore o kgona go fitlhelela botebo le boteng le mafitlha le bofitlha ba e gore maina a medimo e a kaya eng? Ke sona sephiri seo ke le tsholetseng sona. Tswelelang le nna, gatang le nna mo leetong le, ke tla le tlhagisetsa go le gontsi. Kwa bokhutlong, E re hetsa jaana, akere? Nte re kgotsa Modimo Happy kgotsa Sedimo Happy, ina la gagwe ka Setswana ke Happy, o a hepa, akere? Ka gonne o fana ka phepo. Matshwao a a latelang a re supetsa bokao le tumiso ya ina la gagwe, go hepha kgotsa hepha, o loshai ebile o mashampa, akere? Sesheshe e kgotsa ntse ke re e seng sesheshe e ke tlhapi ele akere ya gopa nama akere. Gopa nama ke tlhapi e bontshang gore ke ene e modimo wa wa ditlhapi akere um wa hepa o tshwereng o tshwere tento e e nang le dijo hmm? ebile noka noka ya nile go tswa lowe e ne e bidiwa happy kgotsa happy kedi happy mare Ke mangwe a maina a re ka e bitsang yona gonne e ne e hepa kedi le le marao. Kedi ke fana ke bua ka eng, ke bua ka di seed beds kgotsa masimo a a jetsweng go dipeo di santse di ise di mele akere, a bitswa makedi akere. Le marao. O ne a fana ka o a fepa marao. Marao ao ke eng? Marao ke ditshimo tseo di di omileng di seng di nosetswe okay go atisa dijalo ke seo gape e ne e le sone. Ke bokhutlo jwa kgatiso eno ke le lebogile thata mme ke kopa gore bagaetsho a ke le le subscribeng mo go channel ya rona ya bogosi kupe eh re tle re itse go gore ha re posta di video le be le le kgona go go bona di notification re a leboga bagaetsho pula